Helo, Peter Lewis dwi ac rwy'n rhan o'r tîm galwedigaethau yn yr ysgobaeth hon. A fy rôl i yw annog pobl i wybod bod Dyw gyda chi, gan eich arwain a'ch arfogi i dyfu teyrnas Dduw mewn rhyw ffordd, rhyw ffordd personol i chi. Felly dewch i ni edrych eto heddiw ar y trydydd salm ar ugain, a chan fod y salm yn canolbwyntio'r a ddefaid, mae gennym ohebydd fi, a fydd yn ymweld â rai defaid rhywle yn y Cymoedd. Wel, yn just wedi dringo rhyw yn y Cymoedd, dwi'n mynd i troi y camera rown. A dyma ni, yn y caeau. Allwch chi weld uh, yr oen a'r Defaid. Wel, yr Arglwydd yw fy mi-gael. Wel, os mae Iesu yn fi-gael, wel, pwy ydw i te? Pwy ydw i yn yn y salm? Cymeriad a darllenydd Yw, wel dafad, ie, dafad fi, defaid ni. Ond mae cymeriad yn newid cyn bo hir oherwydd mae mae Duw, mae'r bugail yn Gwnaed a pharatoi gwledd. Gwledd ar gyfer dafad, defaid, dwi ddim yn meddwl. Felly mae cymeriad a darllenydd yn newid i pwy? Pwy ydw i os dwi'n darllen y salm? Hmm, gadewch i ni weld.

Efe a wnâi mi orwedd mewn porfeydd gwelltog, efe a'm tywys ger llaw y dyfroedd tawel, efe a ddychwel fy enaid, efe a'm harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw. Ie, pe rhodiwn ar hyd glyn cysgodangau, Nid ofnai niwed. Canys yr wyt ti gyda mi, dy wialen a thwon a'm cysurant. Ti a arlwy ford ger fy mron yng ngŵydd fy ngwrthwynebwyr, i raist fy mhen a golew fy ffiol sy'n lawn daioni a thrugaredd, yn ddyddiau am cynlyniant holl ddyddiau fy mywyd, a phreswyliaf yn hir arglwydd a drag gywydd. Felly, mae Salm 3, uh, 23 yn dathlu'r ffaith bod Dyw yn dod ochr yn ochr â ni. a'i ddilynwyr. Ond nid ydyn yn ddilynwyr fel defaid yn cael eu harwain gan fugail heb gwybod dim byd am y dyfodol, mae hynny ychydig yn oddefol i mi. Na, rydyn ni'n rhyngweithio. Rydyn ni'n tyfu mewn ffydd. Rydyn ni'n dysgu. Rydyn ni'n datblygu ein bywyd ysbrydol. A dyna pam mae'n well gen i feddwl amdano ei hunain fel disgyblion. A allwch chi weld y thema hon yn datblygu trwy gydol y salm? Wnewch ni weld. Felly trwy'r salm, rwy'n cael fy arwain. Rwy'n cael fy adfywio. Hmm. Rwy'n cael fy amddiffyn. Rwy'n cael fy nghysuro. Rwy'n cael fy anrhydyddu. Rwy'n cael fy mendithio. Ac, wel, rwy'n cael pwrpas i'm bywyd. Wel, yn y Beibl, Daeth menywod a dynion a phlant yn ddisgyblion gyda Iesu. Mae'n ddefnyddiol i mi feddwl amdano fy hun fel disgybl, disgybl Iesu heddiw, oherwydd fy mod i eisiau gwneud gwahaniaeth yn y byd hwn, i wneud gwahaniaeth trwy fy mywyd a fy mywyd ysbrydol. A thrwy'r amser, mae Duw yn... yn gofyn i ni, mae'n galw ni. Am beth? Wel, i wneud gwahaniaeth i'r byd hwn. Dach chi'n dychmygu eich bod chi'n ddisgybl? ac yn chwarae rhan bwysig yng nghynllun Duw ar gyfer y byd hwn? Wel, stopiwch am eiliad, gofyn y cwestiwn, pryd dych chi'n ddysgybl i Iesu? Pryd wyt ti'n ddysgybl Iesu? Wrth i mi fynd am dro gyda'r cŵn, pwy ydw i? Disgybl ydw i. Oes y te yma? Wrth i mi helpu'r gymuned trwy'r wirfoddoli, pwy ydw i? Disgybl ydw i. Wrth i mi ymlacio gyda ffrindiau, fel ar-lein, wrth gwrs, pwy ydw i? Yym, disgybl ydw i. Wrth i mi wneud training yn y gym, Neu'r lolfa. Pwy dwi? Disgybl dwi. Ac uh, wrth i mi aros yn y car, i'r bechgen yn dod nôl o'r pel droed, pwy ydw i? Disgybl ydw i. Wrth i mi goginio ar gyfer y teulu, bechgen, Pwy ydw i? Wel, disgybl dw i. Hwyl! Gyda'r cymdogion, pwy ydw i? Disgybl dw i. Yn fy mywyd crefyddol, ysbrydol, pwy ydw i? Disgybl dw i. A dyna'r gwirionedd. Roedden ni bob amser yn ddisgyblion neu yn ddefaid sy'n cael eu harwain gan yr Arglwydd. Mae'n tîm galwedigaethau eisiau eich cefnogi chi i wneud gwahaniaeth yn ein byd i Dduw. Ac um, nid wyf yn sôn am bawb yn cael eu hordaenio yn y ffeiriaid, ond Gallwn ni helpu yno. Rydyn ni'n cynnig awgrymiadau i bobl ystyried sut mae Duw yn eu galw heddiw, ffyrdd personol iddyn nhw. Dewch o hyd i ni ar wefan yr Ysgobaeth, Facebook, Twitter, Instagram.

Gweddïwn. Arglwydd dyma fi ar dy alwad di, llefwch Arglwydd, mae dy wâth yn gwrando. Ac rwy'n gweddïo am fendith Duw drosoch chi ar hyn o bryd er mwyn i chi fyw bywyd sy'n gwneud gwahaniaeth yn nhaearnas Dduw yn ein plith. Hwyl!